Әти, мин әтине шул тугыз яшьләремә кадәр, тугыз яшьләр иде миңа әти вафат булганда, шуңа шул чорыма кадәр генә хәтерлим. Һәм инде аның иҗат кешесе буларак, тәнкыйтьче буларак хезмәтен инде мин күреп белгән кеше түгел, укып кына белгән кеше. Аның нинди белгеч булуын шул китаплары аша гына, башкалар кебек үк танышкан кеше. Шуңа аның эшләү рәвешен күргән кеше дип әйтә алмыйм үземне. Бу кыска гына безнең уртак тормышыбыз дәвамында бик күп әйберләргә әйрәтеп калдырган икән дип уйлыйм мин хәзер. Беренче чиратта ул бик пөхтә кеше иде. Ә мин хәтерлим менә ничек яллар җитә, инде шимбәме ул, йә якшимбә көннәрендә гадәттә әти кер җуарга тотына. Кер җуарга тотына, бөтен өйдә нәрсә бар, барысын юып чыга, инде чистартып, әнине якын китерми.

Керне бишлегә мин генә үтүклим, дүртлегә син үтүклисең, өчлегә әнием үтүкли. Һәм менә мин үземдә сизәм аның шундый якларын, менә ул кертеп калдырган әйбердер ул минем өчен хәзер дә шулар, шулай һәр әйбер үз урынында торырга тиеш инде ул. Анда каядыр башка җирдә бер кәгазь кисәге ята икән, бетте, мин бернәрсә эшли алмыйм. Аның һәр җирендә тәртибе булырга тиеш, җае булырга тиеш. Менә шулай бер әтидән сеңеп калган, кереп калган дип уйлыйм мин. Ә инде тәнкыйтенә килгәндә, китапларын барыбыз да укыган кешеләр инде. Әти. Искиткеч туры сүзле кеше булган икән дип уйлыйм мин үзем укыганда. Ләкин шул ук вакытта, ну менә бүгенге көндә туры сүзлелекне без нәрсә аңлыйбыз инде, ничек аңлыйбыз? Кешенең йөзенә бәреп, аны уйламыйча, аның хисләре турында кыерсытып, турыга бәреп әйтү безнеңчә хәзер туры сүзлелек атала. Аңардан да әйбер юк. Аның тәнкыйте дә, әгәр дә ул инде ниндидер уңышсыз якларын күрә икән, ул бик дипломатик якын килә, бик нечкә якын килә. Анда кешегә үпкәләргә, ниндидер рәнҗергә бернинди җай калмый. Ул шундый матур итеп бирә, шундый Чиста ниндидер яхшылык теләп, яхшылык ка өндәп, камиллеккә дип әйтим, камиллеккә өндәп бирә үзенең тәнкыйтен. Мин менә шундый тәнкыйть ул, белмим анда Софи Парнг та бәлки булгандыр егерме нче йөз башында рус әдәбиятында. Шул ягы белән миңа бик кадерле дип әйтим.

Ә, яшәвем булып үскәндә Яңа Финар авылында янгын сүндерү бүлеге җитәкчесе булып эшли идем, ди. Бүгенге кичәдә шулкадәр э, куанып килдем. Горурланып килдем. Безнең илдә бит инде менә кеше яшәгән вакытында, эшләгән вакытында ул кадәр игътибар биреп җиткермиләр. Югыйсә бит инде Фарваз абыйның хезмәтләре аның үзе исән вакытында да бит көчле хезмәтләр иде. Игътибарга лаеклы хезмәтләр иде, ләкин ул вакытта ничектер, ниндидер заманалар вакытында бик игътибар алынып бетмәгән. Хәзер менә без аны сагынып сөйлибез, ләкин арабызда ул юк. Ул бик иртә китеп барды безнең арабыздан. Мин инде сезнең вакытны бик озак итеп аласым килми. Мин студент вакытта мин педагогия институтын бетердем. Шул вакытта инде без аларда гел кунакта була торган идек, керә торыйк, авылга кайтмыйсыңмы, абый дип.

Минем иптәшем педагогия институтында заочно укып, безнең кечкенә генә бәбәй бар инде. Шуның белән барадыр идек сессиягә, мин инде бәбәйне карап калар идем, менә шушы паровоз авылларда тордык инде без бер сессия исәбендә. Менә аның кызы әйтеп китте инде Йолдыз. Дөрестән дә, пөхтәлек дигән вакытта паровоз авылга җиткән кеше юк иде.

Ну, улларда мин бит инде малай кеше, яшь кешеләр өйләнгәнче дип әйтәм инде, без шуларда булгалаганда. Шуңа игътибар итәдер, без бит инде язучыларны күрәбез теге, беләбез инде, ишетеп беләбез. Шуларны якыннан күрү үзе бер теге мәгълүмат алу инде шундый. Менә мин шул язучыны күрдем шуларда дип кайтып әйтә торган идем әниләргә. Шуннан мин шунда игътибар итә дә менә ул язучылар нәкъ безнең шикелле кешеләр икән. Нәкъ безнең шикелле сөйләшәләр, нәкъ безнең шикелле анда әзрәк утырып калалар шунда. Ну, Фараз абыйның бер мәңге онытасым юк, бер портфеле бар я. Белмим мин аны ничәнче елгы портфельдер ул. Ул бик таушалган инде. Ну, ул аны шункадәр ихтирамлап, шункадәр тәртипләп ятадыр и. Ул бер шул урындыкта гына тора, аны идәнгә куеш юк инде.

Шуннан соң тагын бер вакыйганы гына исегезгә сезнең игътибарга тәкъдим итәсем килә иде. Элек бит инде җигет кеше мәктәпне бетергәч тизрәк армиягә китү ягын карый иде. Мин мәктәпне бетердем, буем бик кечкенә иде, шундый гына буйлы идем. Шуннан армиягә алмыйлар мине хәзер. Хирургка керәм, кулымны күтәр. Нидә инде кулымны күтәрәм, анда бит инде бер нәрсә сез йөрисең бәрі дигән. У, сиңа ди югал ди. Менә ике елдан килерсең ди бу хәл. Китәсе килә бит үзем белән гамалар әле. Шуннан әни әйтәм, әни әйтә фарвазарга барып карый. Берәр кеше сылу ни калмас ди. Анда өстәндә барды хәзер кичтән инде. Яшьтек, шәйләп эчтек. Фарвазарга әйтә инде. Бик каты барасың килә, барасың килә әйтә инде. Җигетләрне каласың килми ди.

Ярар, бик барасың килгәч. Оештырабыз без аны. Көт, повестка диде. Дөрестән дә, бер атнадан повестка килеп төште. Мин килеп тә бардым Әхмәт. Фәрваз Миңнуллин тәнкыйтьче буларак, тәнкыйтьче булу өчен инде теге чын прозаик, чын язучыдан да өстенрәк булырга кирәктер дип саныйм инде мин. Чөнки язучының халыкка, бу җәмгыятькә нәрсә җиткерергә тиешлеген иң беренче чиратта менә үзе төптән, үзе чын мәгънәсендә белгән кеше генә башка зур-зур язучыларны анда гад ниндидер тәнкыйть сүзе әйтә ала. Мин шулай дип Менә без балаларга шулай дип аңлатабыз инде. Шуннан инде аның менә шушы Мартин Иден анда теге күренмәс кеше дигән әсәрләрен аларга укытабыз, укырга кушабыз инде. Шуннан тагын Фәрвәз абый белән теге нәрсә менә якын дип әйтик инде. Беренчедән Ишнарат авылы. Ишнарат авылы Мәлик абый бар әле безнең тагын, Рәфит апайның хәләл җефете дип әйтик инде. Мәлик абый бик энесе була бит инде, бик ачык, шундый мут, шук кеше иде инде. Бер дә теге тик тотмады инде аның белән аралашкан вакытта. Аның белән аралаштык. Ишнарат авылы бер генә километр, километр гына ярым бит инде Мыс авылына. Һәм табигатьнең иң матур почмагы Ишнарат авылы дияр идем мин. Бервәз абый менә шушы авылдан чыккан, шуннан безнең мәктәптә укыган, шуннан Бервәз абыйның инде апасы Рәдинә апай белән бер мәктәптә бик озак еллар эшләдек, бик озак еллар эшләдек, библиотекада да эшләде ул, интернатта тәрбияче дә булып эшләде. Мин бик яшьтәй килен булып килдем ул йортка, Ишнарат авылында, унсигез яшемдә. Мәктәптә пионервожатый булып эшләдем мин ун ел. Безнең әни дән күчкән Фараз абыйга бөтен кыйммәтле затлар, кеше буларак, безнең әни бик оста иде, минем кайнанам була инде. Безнең буын көндә ин олы апабыз Донбасста яшәде, ул үлде инде. Икенче менә Фараз абый, өченче Рәбинә апа. Шуннан соң Казанда исән әле Рузалия апабыз бар. Ул инде кайталмыйм, авырыйм диде дип инде әйткән идем аңа да. Шуннан соң инде иң төпчек минем ирем Мәлик. Аңа да инде ике ел булды, авыртып үлеп китте. Без әни белән уналты ел гомер иттек. Шул вакытта мин үзем дә тормышның бөтен уңай якларын, бөтен-бөтен булган яхшылыкларны шушы әнидән өйрәндем. Фараз абый кунакка кайта иде. Шуннан соң кунакка кайтканнан соң, әнине алмага кайта иде, яхшы машиналар белән. Әни, кунакка әйдә безгә, дип. Юк. Мәлик менә кайчан итеп куя, мин шунда барам, улым. Фараз абый китеп бара иде, менә шундый дөрес, акыллы кеше булган ул. Мәлик илтеп куйгач, без дә ачуланмыйбыз. Шулай бит инде, авыл кешесенең эшкә барасы бар. Шуннан Мәлик кайчан Алмага килә, мин шунда кайтып китәм, ди торган иде ул гел. Мәлик тагын директордан яхшы машиналар сорап, аны алып кайта иде. Менә күңелләр дә тулып куя инде. Шунда әле безнең бәбәй булмаган, әни Казанга кунакка барды. Кайткач әйтә, шагыйрь Нури исемле кешенең кызы Зөбәрҗәт исемле, нинди матур кыз булса иде, Зөбәрҗәт кушыйк әле. Ярар, әни, ярар. Ходай рәхмәте белән кызыбыз булды, Зөбәрҗәт куштык. И авылда ишеткәнем дә юк берсеннән И яраттың инде Менә минем олы кызым Зөбәрҗә Аллага шөкер Менә шушы әнине Нури исемле Мин аны фамилиясен белмим инде Ул үзе дә әйтми торган иде Ну Мәрик белә иде инде Мин оныттым хәзер Шуның кызы Зөбәрҗәт Нурый килә фаразларга, сөйләшеп утырабыз. Кызы турында сөйли дә сөйли, Зөбәрзәт, Зөбәрзәт. Пошимин дияме миңа? Ярар әни, ярар. Менә олы кызыбыз Зөбәрзәт, үзе матур, үзе исеме матур. Менә шулай итеп яшәдек, әнине тыңлап. Шуннан Фараз абый кунакка кайта торган иде. Шул Кайта торган иде дә, шул күрше, үзебезнең күрше генә абый инде ул, Казандагы шофер булып эшләде, Гафият исемле абый, аның белән кайталар иде. Шуннан кайткач, икенче көнне йокыдан торам инде мин, иртәрәк торам, кунаклар бар, эшем күп дип. И, торсам, Фараз абый, Көйли-көйли, җырлый-җырлый ишек алды себерә. Моңа инде оят шикелле була. Фараз абый, ишек алдын инде без аны себергән идек. Ник тагын инде яктансың безне? Юк, юк, менә миңа шуны җырлый-җырлый себерүе рәхәт бирә. Ачуланмагыз, яме. Менә шундый иртә торып ишек алларын себереп, Шундый менә эштән тәм табып, шулай яши торган кеше иде инде ул. Шуннан соң кичке якта инде балык тотарга төшәләр иде. Мәлик бик ярата иде инде балык тотарга. Балык тотып, аны чистартып, бөтен авыл суе да инде анда. Сабантуй шикелле була. Мәктәп директоры Усман Исәгыймов абый бар иде инде безнең гомер буе. Ул аны дәшә, дириек инде, кереп. Менә шулай итеп, бик зур бәйрәм була иде инде Фараз абый кайтса. Шуннан соң инде ул безгә кайта иде. Гариф абый, Шәһидә апа белән кунакка, гел булмаса да, кайтканнарына. Шуннан соң Равит Батулла кайта торган иде аның белән. Без инде алар кайткач бик ярата торган идек, кунак итәргә тырыша идек. Менә шушы әле тора-тора еллар үткәч, Мәликкә әйтәм, И әнинең затлыгы, затлылыгы, миикәм, мин сезләрне генә күр әле, мин инде шуннан соң авылда кибетне ябабыз диләр, кибетне ябабыз диләр, миикәм, бетә бит безнең авыл. Кибеткә эшкә кердем. Мәктәптән дә җибәрәселәре килмәде инде, документ та бирмәделәр. Кердем дә эшли башладым. И Фараз абый, сөенгән инде мин эшли башлаган җылыны ук. Яратып, әйбәт итеп эшли башладым. Кайтып, монда райпапшният ул вакытта Ризван туе, сеңлем. Безнең йөзгә кызыл китем исем иткән, бигрәк алданга кибетче булгансың бит, дип аркаларыннан сөйде. Мөхәммәт абый бик хөрмәт итте Парвазны, Парваз аны хөрмәт итте инде. Бу кызганыска каршы, Парваз аспирантураны бетергәч, нинди сәбәпләр беләндер диссертация яклый алмады.

иҗаты турында иде. Ул вакытта, сез хәтерлисездер инде, ул репрессиягә эләккән, аның турында материаллар да юк. Шул библиотекада гарәп шәрифе турында язган нәрсәләре бар инде, шуларны танытып торырга кирәк. Мин язып киләм, әзерәк мактабрак инде, теге рус язучыларын әзерәк иткәннәр ише. Буниннарны да яклап чыгарганнар, репресс теге чит илдә булганнар. Шуннан Парваз моны укый да, Лайла Нью, шулай да атарадара инде. Шулай иттереп, бик ничә мәртәбә эшләргә туры килде, Парваз әйтә, Син үзең монда керттең мине, мин әйтәм. Син гаепле. Шулай иттереп менә бу курсын шулай иттереп без яклап тоттык, эшләдек. Парваз моны миңа бик булышты инде. Аңа рәхмәт. Соңыннан ресторанында утырдык, рәхмәт үзеннән. Менә бу бер истәлек. Икенчесе, менә шуны без бергә торганда Парваз Электр кичүләрен югала башладык. Күренми. Моннан аңа сәбәп бар икән, бер кызны сата бара. Җири икән инде бу. Шуннан миңа әйтми бу. Кем кем артыннан икән, кемгә артыннан йөргән. Моннан бу Кич йокларга ятмыйча шигырь яза башлады бу кыз. Шул кызга инде теге. Шулай иттереп, менә шул вакытта Кайран шигырьләр дә язып ташлады инде ул. Аннан шул вакытта теге борчыладыр иде ул, теге итеп җыр җырлыйдыр иде. Менә Кенәр ягында 50 нче елларда Шәфыйка дигән бер Хатын ә ир кеше ирдан да хәтерләсәгез, ул бер атнаны ир булып, бер атнаны хатын кыз булып йөридер иде бугай, булса кирәк. Шуның җырларын нәкъ шул көйгә салып җырлыйлар инде ул. Берсәгыйтьтән онытмаган, онытмаган, шулай дип әйтәдер инде ул. Әнә килә автомобиль, туктар әле Алпазда, ди. Ярты сиксән син кире, берсе калыр запаста, ди. Менә шәһәргә шулай керә торгый ул. Күрсәтәләр ди ул. Менә шундый истәлекләр бар инде.